Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' ma' John P. Portelli, li huwa professur fl-Ontario Institute for Studies in Education, l-Università ta' Toronto. Huwa ppubblika tliet ġabiet ta' poeżiji bil-Malti maqluba għall-Ingliż, kif ukoll waħda bl-Ingliż bi traduzzjoni għall-Franċiż. Illum se nqaralkom silta minn Inkontri ta' Kuljum, Skizzi. U s-silta li għażilna, l-iskizz, anzi, li għażilna hija Il-Kuġina. Il-Kuġina. Il-pustier ħabbat il-bieb. Ittra rreġistrata. Il-passaport bil-viża wasal fil-ħin. Kellha l-bagalji lesti. Għamlet lejl eċitata. Ma raqditx. L-għada filgħodu kmieni, ħuha ż-żgħir wassala l-ajruport. Ħu ħsiebha lil ommna. Tiħux ħsieb, Valerja. Il-vjaġġ it-tajjeb. La tasal ibagħtilna messaġġ. Jekk Alla jrid sa ġimagħtejn oħra nibda nibgħat il-flus. Il-kuġina Filomena aċċertatni li naqla' tal-anqas elfejn dollaru fil-ġimgħa. Fl-aħħar sejħulhom. Stenniet sakemm battiet ir-rassa. Dan huwa l-aħħar avviż għat-titjira American Airlines għal Philadelphia. U telgħet. Bukarest kien hemm il-maltemp. Kellhom jistennew kważi satejn sakemm telqu. Fl-aħħar sejħulhom. Kienet komda, imma ma setax tirrilassa bil-ħsibijiet. Omma ma tiflaħx. Hi kienet tilfet ix-xogħol ta' manager ta' riżorsi umani meta qalqet il-kumpanija tal-karozzi. Ħuha ż-żgħir qed jipprova jistudja l-università. Missierha b'dipressjoni wara li rtira. Kellha titlaq. Il-kuġina wedditha xogħol komdu b'paga tajba. Filomena kienet ilha f'Filadelfja ħames snin. U t-tija, oħt ommha, dejjem kienet taħlef li tibgħatilha kemmxa flus kull ġimagħtejn. Fl-aħħar sagħtejn tal-vjaġġ marret għajnha biha. Raqdet fil-fond. Kellhom iqajmuha biex tpoġġi s-siġġu f'qagħda wieqfa u ttella' l-blind tat-tieqa. Ħadet ir-ruħ li waslet. Kienu s-siegħa ta' wara nofsinhar. Ma kellhiex problemi bil-karti mal-uffiċjal tal-immigrazzjoni. Lanqas ħa kienet qagħdet tinkwieta. Ġabret il-bagalji u ħarġet. Kienet qed tistenna li tara lil Filomena biex tilqagħha. Ma ratix. U bħal donna nfixlet. Valerja! staqsieha raġel ta' xi ħamsin sena. Kien libes pulit b'libsa sewda bir-rigi bojod irqaq, qmis bajda u ngravata vjola. Iva. Jiena s-sid ta' fejn se tkun taħdem. Immorru għax għandna xogħol għalik. M'hemmx xejn x'naħlu. Fil-vjaġġ ta' għoxrin minuta bil-BMW lussuża, is-sid ma lissinx kelma. Waslu. U żewġ nisa ta' mpara fl-età, libsin ilbies skullat u qasir, mimlijin makeup u fwejjaħ ġew isellmulha. Ħaduha fil-kantina fejn kienu joqogħdu xi tmien nisa oħra. Tawha l-ħwejjeġ, qalulha biex tinħasel u tirtokka ruħha sewwa, għax nofsi oħra kellha l-ewwel shift. U dak kien l-iskits bl-isem ta' Il-Kuġina minn Inkontri ta' Kuljum. Issa nisidan lil John P. Portelli biex jiġi hawnhekk. Kif inti John? Mhux ħażin, grazzi.
Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Bil-qalb kollha, grazzi lilkom. Mela, L-hekk imsejħa skizzi huma lokalment assoċjati ma' Mario Azzopardi li dedika parti kbira mill-impenn letterarju tiegħu għall-kitba tal-iskizzi fil-fatt. Fil-forma ta' novelli qosra bi tmiem minn xi daqqiet peripetiku huma assoċjati l-aktar ma' Trevor Zahra li mbagħad rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena 2017 b'ġabra ta' novelli ta' dat-tip Vespri. X'nebbaħ l-għażla ta' dal-ġeneru għall-ewwel xogħol ta' proża tiegħek? Mela,
Qabelxejn irrid ngħid illi jiena qabel dawn l-iskizzi ktibt xi novelli oħrajn twal, tlett elef kelma, in-normali ngħidulhom, illi ġew ippubblikati f'Leħen il-Malti. Imma bħala ktieb dan huwa l-ewwel ktieb ta' proża mhux akkademika għax imbagħad jiena ppubblikajt diversi kotba oħrajn akkademiċi. Issa x'nebbaħni nikteb dawn dawn l-istejjer? Li nebbaħni huwa Ir-riflessjoni tiegħi dwar il-ħajja ta' kuljum. Jien fil-kitba tal-iskizzi hemm żewġ elementi, naħseb, hemm l-element eżistenzjalista u l-element kritiku reali. Issa, fl-iskizzi insibu snapshots mill-ħajja ta' kuljum li nqisuha normali. Imma x'inhu normali hija mistoqsija importanti ħafna li nispera li toħroġ mit-tip ta' skizzi. Issa, il-ħajja ta' kuljum li aħna noħduha kif jgħidu l-Ingliżi for granted, hemm ħafna livelli ta' x'qed jiġri fil-ħajja. L-iskizzi qed jiffukaw fuq mument żgħir ta' ħajja ordinarja Ħajja eżistenzjali fejn għandek id-dubbji, l-indeċiżjonijiet, is-suċċessi, id-dieqa, il-ferħ, l-assurdità, il-komponenti kollha kollha tal-ħajja. Issa inti semmejt il-kitba ta' Mario Azzopardi u anke ta' Trevor Zahra. L-istejjer ta' Trevor Zahra mhumiex skizzi, huma novelli tul normali. Veru, ħafna mill-istejjer ta' Trevor Zahra jispiċċaw b'dik it-twist, jiġifieri ma tistenniex li ħa jispiċċaw hekk, L-istejjer tiegħi għandhom dik it-twist. Skizzi ta' Mario Azzopardi Iva, Mario Azzopardi kiteb diversi skizzi, fil-fatt għandu ktieb jismu L-Iskizzi tal-Karnival, huma skizzi tajbin ħafna, imma l-istil tal-iskizzi ta' Azzopardi huma differenti minn tiegħi. Huma huma stil ieħor, ma jfissirx li mhux tajbin, imma jekk wieħed se jqabbel irid joħroġ dawn id-diversitajiet. Okay.
Fid-daħla tal-ktieb issemmi l-kunċett ta' paternità kif jispjega Levinas. Tista' telabora ftit aktar eh, fuq dan il-kunċett u fuq kif jorbot mal-idea ta' inkontri li fuqha huma msejsa dawn in-novelli. Ekku, eh, biex nirrispondi eh, l-aħjar nikkwota sentenza qasira li jiena nibda l-ktieb biha ta' Levinas, Emanuel Levinas, li kien filosfu Lhudi. Fejn jgħid fejn jgħid, The fact of seeing the possibilities of the other as your own possibilities. Dik hija l-paternità, jiġifieri l-fatt li naraw il-possibilitajiet ta' ħaddieħor fina nfusna. Jien għalija din toħodna fil-qofol, fiċ-ċentru tal-ħajja ta' kuljum li għalija hija sensiela, katina ta' inkontri. Issa, il-paternità x'toffrilna? Il-paternità toffrilna perspettiva li forsi aħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna ma nikkonsidrawhiex. Aħna nħossuna meta nagħmlu ċertu deċiżjonijiet eżistenzjali illi aħna aġenti tagħna nfusna mill-bidu sal-aħħar. Imma l-paternità, kif jispjegah Levinas, tfakkarna illi aħna qatt ma neżistu fina nfusna. Aħna qatt ma neżistu f'vacuum. Aħna neżistu biss f'relazzjoni ma' ħaddieħor. Issa, id-domanda ewlenija etika hija, X'tip ta' relazzjoni aħna noħolqu ma' ħaddieħor? Levinas qed iħajjarna biex aħna nikkonsidraw il-pożizzjoni paternità, jiġifieri li aħna nipprovaw dejjem naraw il-possibilitajiet f'ħaddieħor, fina nfusna. Jiġifieri the other, il-persuna l-oħra, kważi kważi Tant irridu nidħlu fil-kuntest ta' dik il-persuna li dik il-persuna ssir, biex ngħidu hekk, kważi parti minna. Nafu li aħna qatt ma ħa nsiru parti minn ħaddieħor, imma dik ir-relazzjoni hija fil-qofol tal-ħajja ta' kuljum. Fl-iskizzi tiegħi hemm diversi tipi ta' relazzjonijiet ta' paternità.
Xi wħud mill-inkontri jinvolvu speċi ta' skontru mal-verità. Bħalma jesperjenza Khalid fin-novella Lejla, pereżempju meta martu li għadha kif weldet tajlu li li l-isem li għażel għat-tarbija kien dak tal-maħbuba sigrieta tiegħu. Valerja fil-kuġina l-iskiet li għandna kif qrajna li tara l-ħolma ta' ħajja aħjar teb fir-realtà kera tal-prostituzzjoni. Imbagħad il-verità bħala telefonata li tqajmek mir-raqda li taħsdek lura għal realtà kera bħal besqa li l-protagonist ta' in-naddaf jieħu flok il-flus li kunet jistenna. Issa, f'dawn l-inkontri jew skontri, il-bnidem jider tellif passiv, passiv u mhux aġent, mhux ħadd li jaġixxi. X'taħseb dwar dan kollu? Eh, il-bniedem jista' jider tellif fil-moment. Issa, kif għedt qabel, fil-fehma tiegħi, fil-filosofija tiegħi, jiġifieri, il-ħajja hija sensiela ta' inkontri, sensiela ta' mumenti. Mill-aspettiva eżistenzjali u mill-aspettiva kritika realistika, iva, ikun hemm mumenti fejn aħna nidhru u nħossuna ta' telliefa, imma ma jfissirx li dik hija kollox Il-ħajja hija sensiela ta' inkontri. Imma anke meta aħna forsi nqisu lilna bħala telliefa, kif naraw forsi f'dawn l-istejjer l-erbgħa li inti semmejt, it-telfa tiġi wkoll minn deċiżjonijiet li jagħmlu l-karattri ewlenin. Jiġifieri huma kollha għamlu ċertu deċiżjonijiet u dik id-deċiżjoni hija riflozzjoni tal-aġenzija tagħhom. Jiġifieri għalkemm f'dak il-mument huma jidhru ta' telliefa, huma għadhom għandhom ukoll l-aġenzija tagħhom. Issa, sensiela ta' inkontri, allura rridu ngħidu x'ġara qabel, x'ġara fil-mument, forsi telliefa, U x'se jiġri wara? Qed ngħid forsi telliefa, għax dak il-ħajja ta' kuljum li aħna ħafna drabi nassumu li qed nifhmu, x'ħin nibdew inneħħu l-folji tal-livelli differenti, forsi nifhmu li wara kollox lanqas kienu telliefa, min jaf? Qed tifhem? Imma dina issa ħa toħroġ terġa' il-kwistjoni ta' x'inhu normali. U dik għalija hija mistoqsija għalija dejjem miftuħa.
Tajjeb. Issa, ħaġa li toħroġ b'mod ċar u enfatiku fin-nuvelli huwa s-sens ta' dak li Freud f'essej famuża kien identifika bħala unheimlich, uncanny bl-Ingliż. L-iskizzi fl-aħħar mill-aħħar jitrattaw u jmissu aspetti tar-realtà li huma familjari għal kulħadd, iżda fl-istess waqt jinħassu imbegħda, strambi. Kif tispjegah int dan il-fenomenu li fih il-familjar isir stramb mhm. jew differenti biżejjed biex ibeżżak jew jaħsdek. Dana jaqqat eżattament ma dak li jiena diġa semmejt darba jew darbtejn, jiġifieri x'inhu n-normali. Mhm. Jiġifieri issa ħan nispjega mal-ewwel ngħid. Meta aħna ngħidu din hija normali jew din mhix normali, Aħna qegħdin nagħmlu ġudizzju mhux biss fuq xi ħaġa li hija 'l barra minna, tista' tkun persuna oħra, imma qegħdin nesprimu ġudizzju wkoll fuqna nfusna. Għax dik tfisser il-paternità, meta inti qed tgħid xi ħaġa fuq ħaddieħor, qed tgħid xi ħaġa fuqek ukoll. Dejjem, dejjem, dejjem. Dik l-ewwel punt. Issa, x'inhu stramb? X'inhu normali? Ċertu avvenimenti li jiġru f'dawn l-istejjer, xi nies jgħidulhom strambi. Imma l-karattri ma kinux strambi, kienu parti mill-ħajja normali tagħhom. Qed nifhmu? Jiġifieri, jiena hekk ninterpretha din il-biċċa. Issa, mill-aspettattiva kritika reali. l-istika, jiġifieri aħna qed nieħu nieħdu r-realtà. Imma nammettu li r-realtà mhux ġiet kif inhi imma r-realtà kritika aħna qed noħolquha. Allura aħna x'qed noħolqu fir-realtà? U mbagħad mill-aspettattiva eżistenzjalista għandek l-indeċiżjonijiet, għandek l-assurdità, għandek il-ferħ, għandek id-diqa, għandek dawn it-tensjonijiet kollha fl-istess ħin. Allura, allura, naħseb jiena, dik ir-referenza ta' Freud hija minnha, għax turina l-kumplessità tal-ħajja ta' kuljum. Għalkemm, at face value, fil-wiċċ, tidher sempliċi, tidher normali. Imma vera normali? U normali għal min? U min se jiddeċiedi x'inhu n-normali?
Tajjeb, mela, wasalna għall-aħħar mistoqsija li hija Tispjegalna ftit dawn il-kotba x'ifissru għalik? Ok, mela hawnhekk għandna tliet kotba tal-poeżiji tiegħi mill-erba' li ktibt. L-ewwel wieħed m'għandix miegħi hija t-Toronto, x'jiena mmur u niġi u hawnhekk m'għandix. L-ewwel wieħed kien jismu bl-Ingliż In Between bil-Malti Bejn Żewġ Dinjiet. Jiena dejjem ktibt bil-Malti u bl-Ingliż poeżija. Dan huwa t-tieni wieħed, Taħt iċ-Ċirasa, Under the Cherry Tree, l-istess, Malti, maqlubin għall-Ingliż, it-tielet wieħed kien luggage, bagaġ, huma bl-Ingliż maqluba għall-Franċiż minn Elizabeth Grech li toqgħod Pariġi, u r-raba' wieħed, l-aħħar wieħed li ħareġ f'Novembru li għadda, Xewqat tal-Passa, Migrant Desires, li huwa bil-Malti u bl-Ingliż. Dawk huma kotba tiegħi. Jien bħalissa għandi Tliet kotba oħra lesti, għandi rumanz sħiħ u għandi żewġ ġabriet ta' novelli regolari. Forsi tnejn minn dawn il-kotba joħorġu għal Novembru li ġej. Dawn huma kotba li lili influwenzawni, hawnhekk għandna sensiela ta' essays Reflections on Exile tal-famuż Orjentalista Edward Said, Mhux hekk? Palestinjan illi għallem l-Amerika kważi ħajtu kollha. Ktieb ieħor li lili influwenzani ħafna huwa The Pedagogy of the Oppressed, Il-Pedagoġija tal-Oppressjoni, ta' Paulo Freire, illi m'għandix hawnhekk. Il-kotba ta' Albert Camus lili influwenzawni ukoll, bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom. Bħal kull ħaġa għalija dejjem hekk. U mbagħad hawnhekk hawn żewġ kotba, sensa kotba ta' kittieba Maghrebini mill-Marokk. Waħda hija Laila Lalami, Hope and Other Dangerous Pursuits, u dawn huma tliet rumanzi mill-ħafna rumanzi li kiteb Tahar Benjalloun, Morokkin ieħor li jgħix Pariġi, Laila Lalami tgħix l-Amerika, Leaving Tanger, The Last Friend u wieħed għalija mill-isbaħ ħafna huwa A Palace in the Old Village. Jiena nixtieq ngħid ukoll li jiena fil-xogħol tiegħi bħala professur Toronto fil-Fakultà tal-Edukazzjoni ngħallem kors ukoll ta' 36 siegħa fuq dawn iż-żewġ kittieba. U meta ħa mmur lura fl-aħħar ta' Ġunju ħa ngħallem dan il-kors nerġa'. Tajjeb, naħseb għazana fit-tmim din intervista, grazzi ħafna tal-li ġej. Grazzi li l Antonella.
Grazzi.
Nirgrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa diħla għal programm ieħor ta' Wiċċ Bwiċċ.